کا پچاد سویل دا منظر اسمان تے ہلکے ہلکے بادل اور دور دور تک پھیلے میدان علاقہ پچاد دریا سندھ تے کوہ سلیمان دے درمیان واقع پٹی کو آہدن اے پٹی اپنی وسعت اور اپنی بائیو ڈائیورسٹی دی وجہ کولو بہت زیادہ مشہور ہے دمان دے لوگ اپنے محبت بھرے مزاج نال زندہ ہیں سویل دے منظر دے نال بال گھتیا کھڑے بال کھیت دے ودن دیہات دا وڈیا وڈیا حویلیاں ہیں اماں سئیݨ سویلے سارے گھر واسطے ناشتہ تیار کریسی اور اوں ناشتے وچ دیسی چیزاں لسی، مکھݨ، دیسی انڈے، ساڳ تے مختلف چیزاں اینجھاں ہوسن جیرھاں بالکل آرگینک ہوسن اور ول سارے کٹھے تھی کے۔ ایں پتھاری تے ٻہسن، ناشتہ کریسن، گپاں لیسن تے میں اے ڈاکومنٹری دمان دی تہاݙے دوستیں واسطے بݨائی اے جاہ زندے پیر دے نال سخی حیدر دی جاہ ہے جیڑھی بالکل سوری لنڈ دی کندھی تے واقع ہے اتھاں اے پاݨی بھریندے

ایں کولو تھوڑا جیاں تساں ابھی پاسو ڈیکھسو تے سوری لنڈ دا وسیع ٹھورا جتھاں نئے آندی ہے پہاڑ تے جڑا بارش تھی وے ول نئے نکل دیے ول او نئے آ کے بند بھریں دیے اور انہاں بنداں دے وچ جڑی فصل تھی دیے او بغیر کہیں کھاد دے بغیر کہیں سپرے دے بغیر کہیں پلوشن دے ہوندی اے اور اوندا الگ ہی مزہ ہوندے الگ ہی ٹیسٹ ہوندے او او بندہ جان دے جیرا ایں وسوں نال وابستہ ہے جائیں ایں وسوں دی روٹی باجری دی روٹی کھا دی اے جوار دی روٹی کھا دی اے چنے اتھو دے دھانے اتھو دے میہل اتھو دے ٹیٹک اتھو دا سبزیاں جئیں ٹیسٹ کیتن اوکوں دنیا دی کہیں کونے تے لگا ونجے ول ایہو جی چیز نہ ملسی ایہو جیا ذائقہ نہ ملسی اے ٹھورے وچ نئیں دے بچے انہیں نئیں دے بچے دے بارے عام طور تے تصور ہوندا جلے چھوٹے ہوندے آسے جو اسا انہیں کو گھر چاہوں ہاں تو ول سمجھا ویندا ہے مت تھائی جو اوں گھر اچ نئیں پئے آسی۔ اساں انھیں وٹیں دا وی آدر کریندے ہاسے، انھاں نال وی محبت کریندے ہاسے۔ کیوں جو مٹی نال جڑا ہویا انسان اپݨی ہر چیز دی ویلیو کوں، اوندی قدر کوں ڄاݨدے، اوندے نال زندہ رہندے۔ اے نئیں دا پاݨی ہلکا ہلکا بارش تھئی اے پہاڑیں تے۔ اوندے نتیجے وچ اے نئیں آندی پی اے ایکوں اساں ڄبھ آہدے ہیں جیڑھی اگو اگو آوے اے ڄبھ اے نئیں دی سی تاں ایندے اتے جیڑھی جھگ اے اے پانی دی جھگ اے اور اے بالکل پیور پانی اے اے ایہو پانی ودھ کے جیلے زیادہ بارش تھیوے زیادہ پانڑی آندے اور عام طور تے ساڈے مس کنسپشن ہے پڑھے لکھے لوکاں دی یا ریاست دی جو اے پانڑی اوکوں عام طور تے آکھیا ویندے کوئی فلڈڈ پانڑی ہوندے کوئی نقصان ڈیندے اور ایکوں فلڈ دا پانڑی آکھ کے ضائع کر ڈتا ویندے اے بے بہا ریسورسز ہن بڑے قیمتی ریسورسز ہن نیچرل ریسورسز جیکوں اساں ضائع کر ڈیندے ہیں اور ساڈے ریاست دے تصور اچ اے گالھ اے جو اے نقصان دہ پانڑی اے۔ بجائے دی پلاننگ کرنڑ دے، منصوبہ بندی کرنڑ دے، ایکوں یوٹیلائز کرنڑ دے اساں ایں پانڑی کوں ضائع کر ڈیندے ہاں تے ایہو پانڑی جیلے اگاں ونج کے دریاواں وچ شامل تھیندے بارشیں اچ تے دریا کوں فلڈ دا باعث بنڑدے تے اے نئیں واہندی پئی اے جیہڑی اے پانڑی دی عجب خوشبو ہوندی اے۔

تہاکوں کہیں وی میٹیریلسٹک اپروچ دے نتیجے اچ قطعا نئیں مل سڳدی۔ تہاݙیاں ہزار سہولتاں ہوون، ہزار گاݙیاں ہوون، ہزار آسائشاں ہوون لیکن جیڑھی ایہ سیلیبریشن ہوندی ہے نئیں دے دوران ڄٹ کٹھے ہوندن، چھوٹے وݙے درکتے پر آندن، گھر اچ سیلیبریشن ہوندی ہے اور پورا ہک ایہو جیہاں خوشی دا منظر ہوندے جیکوں لفظیں اچ بیان نئیں کیتا ونڄ سڳدا۔ ایہ ٻال نئیں دے گزرݨ دے بعد اتھوں دی مٹی اچ کھیݙدے ہوئے اتھوں دی مٹی اچ رلدے ہوئے اپنے آپ کو گلیندے ہوئے اپنی ذات دے وچ خوشیں کو کٹھا کریندے ہوئے اور یہ مٹی یہ خوشاں یہ کھیت جلے بندہ وڈا تھی دے ول ریاست دا جبر یا ریاست دا بیانیہ جیرھا ہوندے اوندے خلاف ایہو جے ہی بال ڈک ڈے سگدن جیرھے اپنی مٹی اچ رلے ہوون رلے ہوون کھیڈے ہوون اتھوں دی جیاں جون کوں جان دے ہوون اور اے منظر او منظر ہے جیرھا آون والے وقت اچ انسان دی یاداشتیں اچ کڈہیں گم نہیں تھی سگدا۔ کیوں جو اے وسیع و عریض علاقہ اے وسیع و عریض بند اے انہیں دا کمبیلاں اتھو دے بھرے ہوئے پانی اتھو دے درخت بیری ٹولے کریہی کنڈے اک سوار بے بہا جڑا بوٹا اے انسان کو اپنے آپ اچ ایک طاقت دینے ایک پیار دینے ایک محبت دا احساس دینے کٹھا تھیوݨ، ونگار، دا کنسیپٹ ݙیندن اور ول ایہے ہی چیزاں رل کے ساݙی ثقافت دا حصہ بݨدن اور تا حیات اے ساݙی زندگی دے نال رہندن لیکن بدقسمتی نال ایں ریاست مقامی لوکاں دے طور اتوار انہاں دی ثقافت انہاں دی ریت انہاں دے وسائل انہاں دی جیاجون کو اہمیت ہی کݙہیں نئیں ݙتی۔ او اہمیت ڈیون دی بجائے انہاں کو کوئی کہیں پسماندگی دی تہمت لا کے انہاں کو بالکل ان پڑھت جہل پسماندہ آکھ کے ہمیشہ ریاست کو بے دخل کرن دی کوشش کیتی ہے ریاست کولوں بے دخل کرݨ دی کوشش تے ہک وݙی ڳالھ ہے۔ میں سمجھینداں آپݨے وسائل کولوں، آپݨی مٹی کولوں، آپݨے لوکیں کولوں، آپݨے درختاں کولوں، آپݨے پرندیاں کولوں ساکوں کٹ آف کرݨ دی کوشش کیتی ہے۔ کیوں جو ایہ چیزاں انہاں تہس نہس کرݨ دی پلاننگ دے تحت۔

اے چیزاں ساݙی زندگی دا اہم ترین پکھ ہن جیکوں اساں ضائع کر چکے ہیں۔ اے اسوں دا ساڳ ݙڑھا پئے ہک پاسوں تساں ݙیکھو ٻی پاسوں جوار ݙڑھی پئی ہے ٻی پاسوں پوری ہک نیچر اپݨی آب و تاب نال اپݨی پوری طاقت نال موجود ہے۔ اے لٹھیں انہاں دے رستے۔ اے کریہیں انہاں دا ڈیل ہے۔ اے سارے ایہو جیاں چیزاں ہن جیرھاں ہک اجتماعی خوشی کوں پیدا کریندین اور انسان خوش رہندے اور انسان طاقتور رہندے۔ انسان اپݨی زندگی دے اندروں جیوݨ سکھدے۔ لیکن اساں اج دے انسان کوں ڈیکھوں، اج دی تنہائی کوں ڈیکھوں، اج دے کلیپے کوں ڈیکھوں تاں میں سمجھینداں اوندی بنیادی وجہ وی ایہا ہے اساں اے کچے کوٹھے، اے پاݨی، اے ساݙے درخت، اے ساݙی وسوں، اے ساݙے پرندے،

اور عجیب جیہاں تماشا ہے جڑا اسا روز اپنے اندروں بھی بھگتیندے ہیں اور باہر اجتماعی طور تے اپنی وسوں دے اندروں بھی دیندے ہیں اے این علاقے دی خاموشی اتھو دی ہوا ایویں محسوس تھیندے جو تسارے دل دی دھڑکن تو کو سنی دی پراندی ہے تسارے ساہ دی آواز تو کو سنی دی پراندی ہے تسا اتھا مان کے جرا اپنے آپ کو ایکسپلور کریں دے ہو وہ تسا شہر اچ نہیں وے کر سکتے وہ تسا جدید زندگی دے وچ نہیں وے کر سکتے میں کوئی جدید زندگی یا سہولیات دا مخالف کہہ نہیں لیکن نال نال سارے اے وسائل ساری اے پوری قیمتی وسوں اتھوں دی جیا جون کو بچاون بھی تو ضروری ہے نا یا یہ کو ضائع کر لوں ایندے بدلے وچ اساں جرا کچھ گدھ ہے جرا زہر اساں کھاد ہے جیرھا اساں ریاست کوں کما کما کے چیزاں ڈتن اور اندے بدلے ساکوں کیا وصول تھے ایک گھٹیا جیاں نصاب گھٹیا جیاں انفراسٹرکچر بائیمان تے کرپٹ بیروکریسی دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ دی بار بار دی او سوچ جیری او کتھے بار کلو مائگریشن دے ذریعے تھا گن کے آیاں اور اتھو دے سارے کلچر، ثقافت، رسم و رواج اتھوں دی جیڑھی مطلب انہیں دی سوچ ہئی اوکوں اپلائی کرن دی جڑا اتھاں کوشش کیتی نے تو ساڈے اے سارے چیزاں جڑا تساں ویڈیو وچ ڈیکھدے پئے ہو او کتھائیں نہ کتھائیں گم تھی گئن۔ ہن تہاکوں اے ڈاچیں دے وگ نہ ملسن۔ ڈیکھن کوں۔ تہاکوں اے زمین دے وسیع و عریض علاقے نہ ملسن ڈیکھن کوں۔ تہاکوں او لوکیں دا آباد بیٹھکاں نہ ڈیکھن کوں ملسن۔ او کچے کوٹھے۔ او شادی دا رسماں۔ او لوک گیت، او گاندے ہوئے آجڑی، او کٹھے تھیندے ہوئے لوک، او اتھوں دے مقامی کھیڈ او نہ ملسن۔ اے درخت، اے جوار، اے باجرہ، اے فصلاں، اے پانڑی پریشان ہن، ڈکھی ہن، آواز ڈیندے ہن، ساکوں سڈیندے ہن۔ اپݨی وسوں کوں آباد کرݨ دی بار بار التجا کریندن ارداس کریندن لیکن اساں ای قابل بھی نہیں سے رہ گئے جو اساں انہاں چیزاں دو توجہ دے سکوں ہن ای وسائل بھرے علاقے وچ بجلی دے کھمبے جڑے تو نظر دے پے انہاں

ایندی روٹی جیلے جوان کھا کھڑدے ہن مکھݨ نال سچے گھیو نال تاں ول انہیں دے صحت انہیں دی سوچݨ دا انداز وی مختلف ہوندا ہے شوگر بلڈ پریشر کینسر ای ٹائپ دے بیماریاں انہاں علاقے انہاں لوکاں دے بالکل نیڑے نہ لگ جان مگر اساں جرا کچھ سب ڈستے یا جیرھا کجھ ساکوں ڈکھایا ویندے ریاست دی طرفوں اساں اوندے پچھو بھجدے ہیں اوندے پچھو ڈینہ رات کوشش کریندے ہیں ریاست تے ایک ہٹی ہے جیڑی ہر شے ساڈے کولو وچیندی ہے جیڑے ساڈے حقوق ہیں یا جیڑا ساڈا چیزاں ہیں او ساکوں نہیں دیندی دوستو اے دکھ تواڈے کٹھے ونڈڑا اے دکھ سانجھا ہے